class 2 we have 695 cedi 6.950 mbala and they won't allow you to buy from outside din be tin bala kan zandi kpe kan niŋ daa maraba kan na kaman how program zuɣu buɣunongo program zuɣu yuŋ paaya ka buɣunongo kum yɛro tiŋ na ka o bɔhi ni bɔ ni ni paɣa kpɛm n faai siɣili lala n nyɛli bɛ kaali Bo noo ŋɔ bi chɛ ka kum lahi nyɛli ka tiŋ naa bi chɛ ka biɛhi naba na eh, dan a paɣa n-dɔɣi eh, bidibga ka buɣi noo ŋɔ maa kum maa na. A yi nyɛla new to this channel, teei ma subscribe ma ka ti ti biɛlli. Awesome contents yɛn kanna eh, nyin yɛn nyɛ ban yɛn nyɛrila piligu yaa ka sokam naan nyɛli. Eh, disclaimer, for educational purpose only m bi yɛri n tiri so eh, ti niŋdim just for educational purpose eh, wula kaman how ka ŋɔ yɛn niŋ. Eh, we are talking about eh, academic year kana.

Ka a yi ku deei lala liɣiri maa, n daa pun yɛli li kpe, A bi ŋubiri liɣiri, a yɛn chaŋ ti da loori bee moto, bee ka a me yili, di yi hali di yi bi kpa, a ni chaŋ ti da bindirigu. Lala n-nyɛ li ka so gba yɛn squeeze a nimaani. But here is the case, eh, Northern Region, illiteracy rate daa pun bela high, bee di bela high, and this is one of the eh, activities bin bin niŋda ka di yɛn chɛ ka ti illiteracy rate ka di kama ka di yɛn raise pahi because shikuru chaŋ di yɛn nyaŋla niriba pam especially like primary and nursery students like this time like bin niŋ shikuru maa yɛtɔɣa shɛli kama bin tooi boli bi yinga expenses ta ka hankali ku tooi deeli ka di nyɛla bin tom niŋli shɛm maa a yɛn baŋ ni it is intentionally like You wrote the books, yi sabila books maa ka list li. N bɔri ni bia maa zaŋ buku shɛŋa n bɔhim karim ma. N tahi daguli kam din be duniya yaaŋa zuɣu. Di window shopping ka a yɛn niŋ li, you find different prices and you cut your coat according to a size ka a chaŋ ti da a yaa ni tooi nyaŋ shɛli. But why is it that This time di zamiya bini sabi buku shɛŋa maa ni nyin parent ŋɔ a ka yiko ni a dali samban ni. Bini bɔri binyɛri shɛŋa maa yaa a ka yiko ni a dali samban ni. N problem maa you see ka bi yɛla yaa a chaŋ shikuru maybe to books books din din miriya but right now bini tooi sabi binyɛra maa taa ka toilet roll beni despite like din pa this time bee eh tamale. My first time m-bala ka n nyɛ shikuru ka a zaŋ bia chaŋ hali ka bi da sona zali n kɔhira. So di wuhiri a mi yaa like the bihi maa ban ma ma n welfare bee bi wuhibu maa dii ka bi mind ni ti paai business aspect maa. Bi ku zaŋ la schools maa n leei vendor binyara bee super market. You will go there bia maa ni yɛn hali to di che biɛla gba hali shɛba dala namda nima ni socks nima ka ka niŋ li compulsory that the children should wear black and white socks you are not buying it outside. Dini nyɛm problem hali liɣiri maa di nyɛla alamilen you give the parents chance to cut their coat to be size bini ni tooi dali shɛli one thing niŋ ka n kana ti niŋdi video maa n witness li mi n zaŋla bihi chaŋ shikuru ka masters maa mini so ti mali taba ka di nyɛla yaa simple ka teacher n nyɛ o but o malila book shop

M yi kpɛrila n sa ʒimi ba ʒini n sa ʒimi ka o bia o dabipali kana ti zaŋ slip to ka o yɛri buku nim maa yɛtɔɣa ka bia maa yɛli yaa ni bi yɛli ni a bi dali shikuru maa ka dali na shɛli polo bɛ n kari a mi labisi which can like which can life be this n tiɛha am one of the people ban zabiri teacher nim zuɣu pam because m ba nyɛla teacher eh ka n gba na mini n wuhi classroom kama dabisa shem laasabu ka m maaki papers so I've gone through ka mi binshaɣu din be teacher tali ni like ni bihi maa yi bahi shikuru hmm a yi yɛn baŋ ni teachers maa bi kpaŋdi bi maŋa shee nursery bihi maa kindergarten bihi maa m bahi shikuru one week Oh a yɛn baŋ ni nɔɔ teachers maa like a ni kpahi nuu tiba a ni baŋ ni bɛ nyari zuɣu puhiri bia li but that doesn't give you the chance sorry ka n use word ŋɔ ni yi zu niriba ka di za compulsory that eh, bihi maa books maa sheedali school maa ni we don't like ti bi understand li tira bi mi li diri viɛla bet yaa maybe tiba n di ka ŋɔ man problem nyam yaa so mali o bookshop ka yɛli yaa e n pii li mi from my shop n zaŋ ti bia maa bee ni daa chaŋ ti paali shɛm bihi maa ʒila books maa ni from outside ka bi kariba ka bi ba maa kana ka o ti ah zaɣala i bi mi ma ka n kɔhirila books so does it necessary mean that compulsory shɛli din zaya ni sheendali school maa ni yaɣari mi yina so pahiya suɣulo eh academic purpose like n ŋɔ maa ka bi yɛn niŋ ka shikuru nyaŋ niriba pam Ti literary rate maa di nyɛla low, illiteracy maa n galisi. So ka ti lan tryiri ni ti neei ti maŋ nini ka di lan ʒiya yaa a ni yɛn niŋ shɛm ti ti chaŋ shikuru maa it's very expensive. So it's automatically telling you that yaa bɛ bɔrimi ni like educated people maa niŋ limited so that

corruption maa ni pili shɛli n bala ki i pun niŋ corrupt in the school so corrupt teachers yɛn traini bihi bi yɛn train la corrupt leaders ka bi ti leader country ki bi mi bin ʒiriya kpari shɛli tin kana kaman how program zuɣu ni ti ti ŋmɛ kuŋ shɛli ti eh, laa schools maa especially private schools maa dini n daa yi niŋdili ka government schools ti deeli paŋ ya suɣulo it is not necessary that eh, give the parents chance i, i gba mi sambani maa ni ni tuli shɛm Di pa shɛli a ni nyɛ ticha maa, naanzu a gba yi di pa ticha, a a di yɛn tahirila banim maa ni tahiri shɛm maa. Books maa beni, shɛŋa beni gba a yi wum di laɣiri ka di nyɛla school maa ni ka di mali laɣiri maa. A yi chaŋ outside di ka laɣiri. So Kiini yɛli ma yaa, a shouldn't, ni like n di niŋ cheaper ti n tiŋ maŋa, n di yi sambani ni ti dali at a cheap price. Compulsory n-nyɛ shee n kana ti dali i higher price maa. Wula ka i kpalim bɔri ni ti niŋ ti maŋ pumpɔŋɔ? So ti ŋmɛrila kuŋ tiri GES ni gomnanti laa bini maa di tu ni o like hali gba di tu ni di niŋ compulsory ka o yuli di zuɣu ehe schools maa ni zali maa ka market n bala ka ka supermarket nim ya ka book shops n nyɛli so they shouldn't turn the schools to marketing place a ni tooi nyɛ gba a yi chaŋ nimaani like bina value in bihi maa ni zaŋ gadgets chaŋ na bina value gari bihi maa ban maŋmaŋ academic purpose bi kpɛhi kpɛhi o binyɛra a ni tooi chaŋ bia ni tooi zaŋ Kama SS gba, a ni tooi yi kama ka na zaŋ a binyɛra saini bee ka bia na kana bɛ ni yɛn niŋ necessary things shɛŋa ka o ti kpe system maa ni di yɛla bɛ tɛhiri ba o ni yɛn ʒi karante shɛŋa mini so shɛŋa na ka bɛ kɔhi maa n-nyɛli. It shouldn't be so! It shouldn't be so! Kamani hal program zuɣu Yusuf Abu Turzung ŋuni n-nyɛ producer zaŋ ti program maa Kabiru Jato eh ŋuni n-za camera nyaaŋa ka di paara.